Shwmae Sêr, croeso i Grochan Disney. David dw i. A April dw i, dau o ddysgwyr Cymraeg 'da ni. A dau ffan Disney 'da ni hefyd. Mae ein penodau ni'n berffaith i ddysgwyr a ffaniau Disney eraill. Ymunwch â ni bob mis am newyddion Disney, ei ffilmiau, ei parciau a'i hyd. Dewch i mewn!
Helo pawb, dan ni yma efo pennod arall o Grochan Disney. Helo April! Helo David! Sut wyt ti heddiw? Dw i'n iawn, diolch. A ti? Ie, yeah, dwi'n iawn hefyd. Da iawn.
Rwan, mae gyda ni lawer i siarad amdano, a fel arfer, da ni'n dechrau efo newyddion ffilmiau. Mae gynnal ni thema yn y benod yma, Hidden Gems neu Trysorau Cudd. Literally hidden treasures. Ein trysor cudd cyntaf, oeddech chi'n gwybod bod 'na rag hysbyseb ffilm Disney newydd? Da ni wedi siarad am y ffilm newydd yma ar y podlediad o'r blaen. Do, da ni wedi gweld y rhaghysbyseb newydd am Mufasa the Lion King. A be oeddet ti'n feddwl? O, mae'r ffilm yn edrych yn hyfryd. Ro'n i'n dwlu ar y Lion King, sy'n ffilmio'n fyw mhm. gan mm -hmm. John Favreau. Mm -hmm. Ro'n i'n meddwl bod y ffilm yn iawn. Ond dw i'n edrych ymlaen at y prequel newydd. A be ydy prequel yn Gymraeg? O, cwestiwn da iawn. Rhag hanes ydy prequel yn Gymraeg. Rhag hanes. Neis, diolch. Dw i ddim yn gwybod unrhyw beth am y ffilm. Wel, dydy Jon Favreau ddim yn dod yn ôl i gyfarwyddwr ffilm. O! Mae gynnon ni gyfarwyddwr newydd, Barry Jenkins. Mi wnaeth o gyfarwyddwr ffilm Spotlight. Mi wnaeth Spotlight ennill ffilm orau yn yr Oscars yn 2016. Mm, ydy'r un cast yn dod yn ôl?
Ydyn, wel mae rhai o'r cast yn dod yn ôl. Donald Glover yn chwarae Simba eto, ac mae Beyonce yn dod yn ôl i chwarae Nala. Spirit!
o, dwi'n dwlu ar Beyonce fel Nala. really. Mae Simba a Nala yn adrodd stori Mufasa i'w merch yn y ffilm newydd. Dyna stori y ffilm, really. Mae Timon a Pumba yn helpu hefyd i adrodd y stori. Felly, mae Billy Eichner a Seth Rogen yn dod yn ôl hefyd. Neis iawn!
Da chi'n gallu gwylio'r rhag hysbyseb rŵan gan dilyn Disney ar Instagram. Tra da chi yno, dilynwch ni hefyd at Crochenddisney! Ydy wir! Pam lai? Dw i wedi rhannu pob llun o fy nhaith i Orlando am mis Ionawr. Da ni'n dal i wneud ein gair Cymraeg dyddiol, Daily Welsh Word. Deudwch wrth eich ffrindiau a dilynwch ni os gwelwch yn dda! Wel, rwan, dwi eisiau siarad am ffilm sy'n troso'r cudd. Da iawn, diolch April. Mm. Dwi wedi gwylio'r ffilm Disney Strange World. Neis!
Doedd y ffilm ddim yn llwyddiannus iawn. Nac oedd.
Naeth Disney ddim hysbysebu'r ffilm yn dda iawn. Mm. Ond dwi'n hoff iawn o'r ffilm. Mae'n ffilm am deulu o fforwyr neu explorers. Rhaid iddyn nhw archwilio byd rhyfedd efo anifeiliaid rhyfedd a phlanhigion rhyfedd i achub eu cartref. A be oeddet ti'n feddwl o'r ffilm? Ro'n i'n mwynhau'r ffilm yn fawr, achos doedd y ffilm ddim yn llwyddiannus, ac hefyd, do'n i ddim yn nabod unrhyw person a welodd y ffilm. Mm -hmm. Ro'n i'n disgwyl rhywbeth drwg, mm -hmm. ond ro'n i'n hoffi Strange World. A dw i'n gwylio'r ffilm efo ti ar hyn o bryd. Mm. Dw i ddim wedi gorffen y ffilm eto, ond mae'r ffilm yn hyfryd iawn, dw i'n cytuno efo ti. Mae'r golygfeydd a lliwiau mor hardd. Ydyn!
Ac mae'n well gen i Strange World na ffilmiau diweddar eraill fel Wish neu Raya and the Last Dragon. Ydy, dwi'n cytuno! Mm. Felly, David, wyt ti wedi gwylio unrhyw ffilmiau sy'n trysorau cudd y mis yma? Do, dw i wedi bod yn gwylio Old Yeller eto. O, na!
Ie, hen, hen ffilm Disney, uh, ffefryn pen o'n i'n blentyn. Ffefryn!
Old Yeller! Wel, oh. well, un, un ffefryn, ie. Yeah. Dw i erioed wedi gweld Old Yeller o'r blaen, a sgen i ddim diddordeb mewn gwylio'r ffilm. Ie, yeah, dw i'n dallt. Hmm. Achos fel Bambi, mae Old Yeller yn enwog iawn am fod yn drist iawn, iawn. Mae'n werth deud bod y ffilm yn harsh iawn, ond mae'n ffilm Disney glasurol beth bynnag. Be ydy'r stori? Bachgen ifanc ydy'r prif gymeriad yn y ffilm. Mae o'n tyfu yn yr Old West yn America. Mae ei dad yn gadael i chwilio am arian i'r teulu, felly rhaid i'r bachgen aros adra a gweithio i'r teulu. Mae o'n ffindio ci croedur. Yn y dechrau, dydi o ddim yn hoff iawn o'r ci. Mae'r ci'n cheeky, tipyn bach. Ond yn y pen draw, mae'r ci yn helpu'r teulu ac mae'r bachgen yn dechrau caru'r ci. Wel, dim gwobr am gesio be sy'n digwydd, David. Neis iawn. Ok. Wel, mae gynnon ni rai newyddion y parciau i siarad amdano. Oes, rhaid i ni symud ymlaen i'n segment nesa, newyddion y parciau! Yn gyntaf, mae yna bareid newydd yn Disney California Adventure. April, wyt ti'n gallu siarad am Better Together Parade os gweli di na? Wrth gwrs, mae gan y pareid y Better Together sawl cymeriad Pixar. Mm -hmm. Mi nes i wylio'r pareid ar YouTube yr wythnos diwetha. Mm -hmm. Mae Coco yn y pareid. Turning Red, Toy Story, wrth gwrs. Oes, a ffilmiau llai poblogaidd hefyd fel Soul. Mm -hmm. Ond dim Good Dinosaur. oh. Am the reast. Roedd y preid yn hyfryd beth bynnag. Mi yn nesti rannu link YouTube efo fi, mm. ro'n i wrth fy modd efo'r float o soul. Ac up hefyd, roedd 'na bubbed mawr o Kevin a Snipe o'r ffilm. Roedd y cymeriad Russell ar gefn Kevin.
Oedd, mae'n edrych yn anhygoel. Uh, hefyd, yn y newyddion, mae gan Tokyo Disney Sea dir newydd, a New Land. Oes Fantasy Springs yn Tokyo DisneySea? Da ni'n gyffrous iawn am yr atyniad newydd o Tangled! Ydan!
Mae yna dair ardal yn Fantasy Springs. Mae yna World of Frozen, yn debyg i'r ardaloedd Frozen newydd ym Mharis. a Hong Kong. Mm -hmm. Mae yna ardal Peter Pan. Ac hefyd, mae yna ardal Tangled. Mae'n edrych mor dda. Yeah. Mae yna atyniad tywyll hefyd. Mae'n werth gwylio'r fideo ar YouTube o'r atyniad Tangled newydd. Mae'r llusernau yn edrych yn fendigedig. Dach chi'n medru bwyta yn y Snuggly Duckling hefyd?
Waw, gwych! Diolch, April. Croeso.
Um, Wel, symud o Fantasy Springs i Fantasy Gardens. Mi wnaethon ni ddarganfod trysor cudd eto, Oeddech chi'n gwybod bod gan Hong Kong Disneyland Fantasy Gardens? Rŵan, mae gerddi yn bwysig iawn i ddiwylliant Hong Kong. Pwysig am heddwch a llonyddwch, mae'r gerddi mewn thema Fantasia, y ffilm Fantasia. Mae yna sawl topiary o gymeriadau o'r ffilm, Hefyd, blodau hardd, coed a dach chi'n gallu cyfarfod llawer o gymeriadau Disney yna, cytiau o gwmpas a gerddi. Neis!
Wel, rŵan da ni wedi ymweld â Hong Kong a Siapan mm. yn y penod yma, felly rŵan da ni'n symud i China. Oeddech chi'n gwybod bod gan Shanghai Disneyland westy Toy Story? Yn California, mae gynnon nhw westy Pixar Pier. Ym Mharis, mae gynnon ni westy Cheyenne mewn thema Hollywood Western, efo pethau fel Woody's Roundup yn yr ystafelloedd. Ond yn Shanghai, mae gynnon nhw westy efo popeth Toy Story. Mm -hmm. Ydych chi'n medru aros yn ardal Woody neu ardal Buzz Lightyear? Wrth gwrs, yn yr ardal Woody, da chi'n medru disgwyl ystafelloedd mewn thema western, ac yn yr ardal Buzz Lightyear, da chi'n medru disgwyl ystafelloedd mewn thema gofod allanol. Mae'n edrych mor ddiddorol. Ooh. Ac mi wnes i ddarllen bod chi'n gallu bwyta yn y Sunnyside Cafe neu ffindio bwyd yn y Sunnyside Market. Mae'n debyg bod yr ardaloedd yn themâd Sunnyside Daycare o Toy Story 3, dwi'n meddwl? Hmm, wel, dyna fo am newyddion y parciau. Ein segment nesa ydy ffeithiau Disney.
Gan cadw efo ein thema am mis yma, dwi isio rhannu un o fy hoff drysorau cudd yn Disneyland Paris. Rwan, Mae llawer o'n gwrandawyr yn dod o Gymru, a da ni wrth ein bodd efo dreigiau, dyna dragons wrth gwrs. Wel, oeddech chi'n gwybod bod chi'n gallu ffindio draig gudd o dan y castell yn Disneyland Paris? Mae'r castell ym Mharis yn hardd iawn, ac roedd Imagineer Terry Harden isio draig go iawn o dan y castell. Fel arfer, mae'r draig yn cysgu, ond byddwch yn ofalus, weithiau Mae'r ddraig yn codi ac yn grawlio at y gwesteion.
Wel, dyna fo am y bennod yma. Diolch, David. Diolch i ti, April, a diolch i'n gwesteion fel arfer. Os da chi'n mwynhau y podlediad yma, gadewch adolygiad i ni ar iTunes neu YouTube ac ati. Os gwelwch chi'n dda. Dach chi'n gallu rhoi arian i ni ar ko-fi dot com, dyna yn Saesneg ko-fi dot com. Ac os dach chi'n ffindio ein podlediad yn ddefnyddiol am ddysgu Cymraeg, gadewch neges i ni ar Instagram plîs. Da ni'n hoffi derbyn adborth. We love receiving feedback. Ydan!
Wela chi mis nesa pawb! Hwyl pawb! Mae'r bennod hon o Grochan Disney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan David Herzog, hawlfraint Crochan Disney 2024, ac eithrio eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation, Diolch i noddwyr Menteriaeth Conwy a Gwawr Dafydd ein tiwtor ar ein taith. Wela i chi yn fuan, bawb! Da ni'n gyffrous iawn am yr atyniad newydd o Tangled! Da!
Ie!
See, mae ei bod yn gyffrous.